Безнең бүгенге көндәге бөтен Рәсәй дөньясы Америка рәңгеше белән тулган, Америка шаганы белән дип әйтик инде. Ләкин безнең үзебезнең татар рәңгеше дә бар. Менә бу татар рәңгеше мин шуның янында басып тора. Менә аның менә монда әле орлыклары да күренеп тора. Яп яшь яңа яшел орлыклар без аны бәләкәй чагында вертолит дип чыртабыз ди, вертолит итеп чыра торган ик. Менә шушындый орлыклар белән җибәрә торган ик без аны ничектер Ул бетерелеп, былай-былай итеп төшәдер инде. Менә әле мин болар килештереп төшерә алмыйм. Менә шушындый э, үзенчәлекләре бар. Өрәңге инде ул бик үзенчәлекле агач, ул каты агачлардан санала һәм аны әлбәттә э, теге шундый э, җирләрдә кулланалар, әйтик, кырлы уен коралларында. Менә шундый теге нәфис коралларда дип әйтик инде, нәфис эшләрдә кулланалар. Шул ук таракларда, мисал өчен, кыллы уен коралларында инде әйтсәк, ул инде менә русча әйткәндә без э, смычок дибез, ул безнең инде сызгыч, менә мисал өчен скрипкәдә э, шушындый э, менә вакытта менә шушының агачын кулланганнар, өрәңге агачын, ул инде катылыгы белән, ныклыгы белән менә монда бик кирәкле сыйфатны башкарган дип әйтик инде, бу сызгыч вакытында. Ә инде менә тараклар без инде әби тарагы дип үзебездә гадәттә теге әбиләр дип, ләкин ул э, элекке заманнарда безнең әбиләребезнең яшь чакларында анын җегетләр бүләк итә торган булганнар кызлар үзләренең кызларына өрәңге тараклары дип ул ныклы саналган, тешләре ныклы булган дип әйтик инде, э, сынмый торган булган. Менә шундый үзенчәлекләр дә барган. Аннан соң халык фолклорында да ул бик киң кулланышта э, бу өрәңге турындагы җырлар бар. Шигырьләр такмаклар бар. Э, шундый җырларның берсе инде әйтик, э, такмакның берсе. Җырларга кушса җырларбыз, өрәңгедән кашык сырларбыз дигән инде кашык дигән сүз булгач, димәк инде өрәңгедән безнең агач кашыклардан ясаганнар ныклык ягыннан. Ул инде җебемәгән, эремәгән дип әйтик инде, теге вакланмаган, уалмаган э, кашык, агач кашыкларак нык булып сакланган. Нык киң, озак кулланышта булган. Болгар чорында да безнең тарихыбыздан күренгәнчә бик киң кулланышта булган өрәңге. Аны безнең менә без инде каеш дип сөйләште сөйлибез, ә каешның менә аның аел кебек өлеше бар. Шушы аелларда менә шушы өрәңге яфрагы дип әйтик инде сурәтләнгән менә шушындый безнең гадәттә сурәтләгәннәр. Безнең остазларыбыз, осталарыбыз Без үзебезнең йолаларыбызда да рәңгеләрнең чагылышын күрәбез. Мәсәлән, кайбер гаиләләрдә менә балалар бер-бер артлы үлә башлый, яисә балалар тыгы озын гомерле булмыйлар. Шундый балык вакытта яңа туган сабыйны менә шушы рәңге яфраклары арасына, рәңге ботаклары арасыннан алып чыга торган булганнар. Һәм шунда теләкләр телиләрен рәңге кебек менә нык бул дип, аганың ныклыгына Игътибар итеп инде өрәңге кебек, нык, нык бул өрәңге кебек теге гайрәтле бер исән сау бул дигән мәгънәдә шушындый юлларны башкарганнар. Шул үзенчәлекне истә тотарга кирәк. Ул без бит инде имәнне 100 яшәр, гасыр агачы дип әйтергә яратабыз. Ә менә өрәңге дә шушындый ук озын, озын гомерле, озак яши торган агачларның берсе. Шуңа күрә инде балаларны менә шулай итеп агач арасына, яфрак арасына, ботак арасына чыгарганда шушыны да күздә тотканнар. Аның озын гомерле булуында менә шушы агачны. Өрәңгенең. Инде шифасына килсәк, бу өрәңгенең инде моның үзенең үзенчәлекләре бик күп файдалы үзенчәлекләре бу өрәңгенең шулай ук. Аны, мәсәлән, яз көне кайын шуы шикелле аның суын алып эчә торган булганда гадәттә инде теге безнең кешеләр өлкән борынгы заманнарда, элекке заманнарда һәм алар үзләренең, мәсәлән, үт белән бәйле, үт куыгы белән бәйле авырулар булганда, алар аның шифасын тапканнар. Шулай ук башка авырулардан да әйтик, зәңгелә авыруыннан менә шушындый файдасы булган, зәңгелә авыруына профилактика чарасында да буларак та менә шушы яфракларыннан төнәтмәләр кайнатып, шуның төнәтмәсен эчкәннәр дип әйтик инде. Шуннан файдасын күргәннәр. Әйе, менә шундый хикмәтле агачларның берсе без инде гади генә санап үткән безнең өрәңге агачы.